Pa ngun dim pa tiah an ka au moral bak ah kan um cun ka hawi le pahnih khi zaangfate in kan dir piak ta la hitalei hriang khi pu no kio si cun khat lei khi pu mual hu si minung pathum Chinland Club IO in tu chuna nan sinah kan ra kho kan i lawm hring hran kan miphun he pehtlai in hi bantuk caan tha hi kum hlei nga chung ah a um lo tluk ah khin ka ruai Tuchun caan ah hika hin Sunday School cawnnak zong tuchun cu um lo ding in tiah nan rak khanmi cungah lawmhnak chim cawk lo kan nei. Tuchun hi caan ṭha a si timi kha langhter ta ka van duh. Cun a tawi khawh chungin chim ka van i zuam lai i atu hi ti Jimbar kan phan i nang la kei cu special in maka hin kan ra i Kanmah bantuk tein December a phanmi thingtang le ram tangah, hmawng tangah, ṭio hram ah, ṭio kap ah khua a sami hna, kanmah lawmh te bantuk te ai lawm vemi hna kan unau hna kong khi ruah lo awk hi a ṭha lo. Lemma cu he pe par tein aa lawmhnak anmah aiawh in chim ka duhmi a um. Cucu January thla khan ka va tlun tikah Victoria Camp ka vung phan. Nikum ah second hand kan hnon kan kuatmi hna kha an siapa nih a ka chimhmi cu tukum Christmas cu dimdim pa second hand te kha kan von phawt ciamam hna lah kan ṭop dih ti lumtein pathiang thawngṭha kan ngai Christmas kan hmang kho hna a ti cucu second hand cu a tom tom in a um i tom ruk ah kan tom i tom thum kan chuah a ti tom thum cu kan i chiah ko ri tiah a ti tukum ah hin Christmas lai ah hin cu tom thum a tangmi le cu an rak sah ṭheu lai Cuticun nihin ni ahhin kan unau hna hi cuka te ah cun khua an sa. Lemma cu he pehpar tein kan i fian khawh deuhnak dingah CEC meeting kha January thla ni kul in ruk in uh, ni sawm thum tiang kha Victoria Camp ah a si i cu ahcun an ka sawm ve i hika hin ka vung kal. Cu cuka hmun i biaceih khuakhan mi an lairelmi cu Nihin ni ah Palewa ram ah AA nih hi tluk i an kan tuahtomi hi zoh sawh awk a ṭha ti lo. Kan ṭhawl hna lai ti si. Ziah nihin ni ah ziah kan ram chungah miphun dang nih hi tluk hin hna kan hnaw ṭung ziah kan daih ko CNA teh CNF teh tiah zapi kan vui vai cang. ral timi cu kal u tiah ka in ti i an kal lo ahcun khakha nohset ṭuai nih khan zulh a hau cucu hriamnam in zulh a hau cu dirhmun cu nihin ni ah hin kan si kho deuh rih lo caah an ka cun an ti cang hna nain a tak kha aa langhnak a caan hngah deuh rih a hau timi te kha tuchun ni ah hika hin kan mipi hna nih kan fian hmasa kha a biapi ngaingai tiah ka ruah i Chinland Club phaisa cu ṭio ni a fenh ti bantuk tete kha thawngpang ṭhalo nikum kum hmasa liopi ah a rak leng tawn kha vialte kha a hmun i ka va phak tikah an cazin ṭha tein an ka zohter ka mit ngiai in ṭha tein an phaisa tlai nih a ka zohter i cu ahcun ka vung fian vemi cu kanmah lei bantukin community tete kan ummi cu i tangka tlai hi an na lo lo hriam he nam he khua a sami an si tikah a lu lam loin kan phaisa kuatmi hi a tongh in minung fa nih tongh ngam ding dir hmun khi si lo nikumi ka vung kal lai te ah hika i kan pa pu nol iap nih a ka timi cu khan maw CEC meeting na vung kai tikah hin ralring tem fiai hi bantuk an to ho cabuai cung in pistol in tengko tengko ika caan cu si cu a ka ti ralring tein keimah zong cu ka hei kal ve le chim duhmi cu phaisa ningcang loin CNF tangka ningcang lo i hman cite dah cun meithal par he ka asi caah ahohmanh lunghrinhnak nei ti hlah usih timi kha kan dihlak in theih awk ah cucu ka van chim duhmi si. Nihin ni ah kan miphun nih kan ton cuahmahmi kum zeizat dah kan ton cang. Thonghni le kum li lio ah khan CHRO nih kan miphun chungah he tiah hlathlainak an tuah i Cu Kawl cozah nih harnak an kan pekmi temtuarnak vialte kha cahmai sawmruk le pali chah in an ṭial i cucu UN ah report an rak tuah. Cu an report tuah hnu ah cun thonghni le leikhat ah khan American hrambunh a simi HPR bu nih Kawlram chung i Chin State ah cu hlathlainak cu an tuah ve ciammam i inn dawng in dawng za sarih an luh hnawh hna i an tuanbia an hal, interview an tuah hna tikah case in case thong hnih le zang a reng lo an hmuh. Cu hna pawl nih an chim ning ahcun UNOI tazacuai dingah ICC tazacuai dingah hin tahfung a um i Chin State chungah Kawl cozah nih a tuahsernak hi phun riat lawnglawng hi tahfung a tling. Phung a dang vialte hi a hlei tiah an ti. Cutluk cun kan miphun chungah Kawl cozah hna nih cutluk cun namnehnak an kan nei. Cu vialte cu CNA timi nih zalong tein khua kan sak khawh nakhnga zalong tein kan pathian kan biak khawh nakhnga zalong tein chim le relnak mahte khuakhan lai relnak kan neih khawh nakhnga tiah nunnak thap in kum sawm thum reng lo nihin ni kar an hlannak si cang i tuchun ni ah fanu fapa hna nih hihin nan fian awk ah ka duh taktak Chimnak caan a um lo caah nan mawh lo, nan theih lomi hi nan mawh lo. Zeicahdah Chinland Club tangka hna kan thaw duh lo timi a kong ceih lengmang tikah kan fiang lo. Laimi hrimhrim nih a miutayi kong kan thei lo. Keimah ṭhi pipi zong nih kan ram ah zeidah a cang timi kan thei lo. Cucu a chim thiamtu kan pa le an tor nain hmunhma an nei lo. CNF kan pa le an rat tikah minute pakul, minute pariat, pahra biatawi chim kan thiah hna tikah lawmhnak bia an chimnak luklak ah khan a dih tawn. Kan mawh hrimhrim lo. Chim lo ahcun zeitindah an theih lai? Kan theih lo ahcun zeitindah kan fian khawh lai? Cu si caah cun tuchun caan zongah hin a tawi khawh chungin a ka van ti lai i ka vial khan ka donghter lai i nihin ni ah Nobel Prize a ngahmi Reverend Desmond Tutu nih a timi cu a chimmi cu dinlonak a umnak hmun ah khoika lei hmanh ah ṭang lo tein keimah um tein ka um ko te ka um ko lai tiah na dir ko a si ahcun lainawng hna misual mipalh hna na bawmh hna si a ti nihin ni ah cu tluk in kawl cozah nih kan miphun chungah cu tluk rian ṭhalo an ṭuan cuahmahmi le tuah sernak tuksapur tuah sernak an tuah cuahmahmi chungah kei cu ka hin ka um ko cang pek hna cu ka pek cang ti phun in pe lo le tho lo te le dai te kan um a si ahcun cucu a nemnak tein kawl cozah lei kan ṭan ah khe khin ai lo nihin ni a CNA nih ai timmi ral a dohmi hi a thiangmi ral dohnak a si cucu zeitindah tette kan lak khawh ti ahcun nihin ni a kawlram cozahpi cu ram sawmnga le ram sari nih tazacuai an si cang i atu zung ah an chuak cang lai a sual tiah an timi si Cu vawleicung pi nih a sual tiah taza a cuai cangmi cu kan nih CNA, CNF zong nih a doh cuahmahmi hi a si caah nihin ni ah kan dihlak hrimhrim in ṭuanvo kan nei ti kha nan zapi sinah van langhter ta ka duh. Nikum thongni le hleiriat ah Melbourne nichuahlei ah hi vialte minung khuasami nih hin kum khat ah dollar za le sawm nga te hi tiah kan pale nih ri an khiahmi chungah minung za le sawm kua le pahnih nih kan thawh i a phaisa in thong kul le thong sarih le za le fang nga a chuak pumpak nih kan thawhmi nai tel maw za le sawm nga na tho maw nai hngalh lai nangmah tein Cazin ṭha tein kan chuah i nikum ah khan kan in phawt cang hna khah. Cun Khrihfabu bu riat kan um i ni chuah lei ah si ko lo mu cu bu riat ma kan um bu kua cu chung ah cun a tho lomi bu zong kha kan um hoi i bu ruk nih kan thawh i Khrihfabu bu ruk nih kan thawhmi a za tein thong sarih le zathum a si. Pathian nih ka ngaithiam seh. Pumpak i thawhmi ah ngun dim lampa nih zathum an thawh. Kei nih zali ka thawh le zasarih kan thawh. Adang a tangmi vialte nih thong kul le thong ruk le tlawmpal nan thawh. Cucu i phorhlawtnak si loin Zeitluk in dah kan miphun nih a herh, zeitluk in dah nang le kei zong ṭuanvo kan neih ve. Reverend Desmond Tutu nih a chim ṭhanmi cu vuipi nih khin zufate a mei a lamh tikah kei cu khoika lei hmanh ah ṭang lo tein tiah na dir ko a si ahcun cu zufate cu na cungah ai lawm lai lo a ti. Nihin i Kawl cozah pi nih hi tluk i kan miphun cihmih an kan timhmi, kan miphun ningin hloh hrimhrim an kan timhmi, kan nunphung, kan holh, kan ca vialte, kan biaknak vialte hi tluk i an kan namnet cuahmah lio ah nang le kei a temtuarmi nih dai tein kei cu um ko ning, kei cu thian i cheh ko ning kan ti ahcun nihin ni ah kan miphun a hmai kan khap lai maw kan cungah ai lawm lai maw timi kha tu chun caan ah biahalnak khoisen ka van in tuahmi hna si tampi kai lawm